Helo. Hugh Cyn dw i. Gesh i lofnod Dewi Llwyd yn Steddfod Llanelli ac un dydd dwi isio bod ar rownd a rownd. Ond am rŵan dwi am ymlacio efo Octodad, Dadliest Catch. Tommy, what are you doing? Trying to walk like a fish. Oh, honey, fish don't walk like that. You've got to hunt your back more. Felly, gêm di hwn am octopus yn trio gwneud i rai i deulu a'i ffrindiau goelio i fod o'n ddyn normal. Mae'n atgoffa fi o dad, deu gwir. Trio byw bywyd dwbl fel na. Doedd dad ddim yn octopus, wrth gwrs, uh, ond mi oedd o'n dangerous psychotic, meddai'r heddlu. Felly, uh, swings and roundabouts. Lift your legs up high, Dad! Mae'r boi ma'n dawnsio fatha fi yn disgos ysgol. Pam bod Tomos Wyn a'i fêt yn gwneud hwyl am y mhen dwch? Wytiwch funud. Un, dau, tri, pedwar braich dwi'n weld. Dwi'n am yn iawn, na di. Nes i ddysgu hwnna o ddosbarth Mister Jones Biology. Mae pawb yn gwybod bod gan octopus naw o frichiau. Ac mae'r twat 'na'n deud mod i'm yn gwrando yn ei ddosbarth o. Geith o weld. Pan dwi'n llosgi Laborde o lawr, geith o weld. Now that you're energized, I need you to take care of some chores in the backyard while I get some work done. There's grass to mow, weeds to pull, wood to chop, and don't forget to make burgers for lunch. Hang on. Dwi'n iwsio fy amser prin yn chwarae gêm lle dwi go gneud gwaith tŷ. Dwi'm yn gorfod chwarae'r gêm ma ddynas. Gin i bethau gwell i'w gwneud efo amser chi. Eh, pwy dwi'n trio dwyllo? Reit, gawn ni daclo'r ardd ma, ia? Honey, are you all right? What has got you so spooked? Dydwch be da chisio am y gem ma de, ond mae'r berthynas rhwng Octo dad a'r fam reit, uh, reit neis de gwir. Tysa soundtrack y gem jyst yn adlewyrchu hwnna de. Rhywbeth amdana ti, a fedra hi

I want your clothes, your boots and your motorcycle. da di lethal weapon de. You just forgot to lock the octopus tank. I swear on science it was locked. Dwi'n llnau toilet rwan, ylwch. Ella fydd Thomas Wynn yn licio'r gêm yma. Fydd o'n bractis ar gyfer ei jobo nes mlaen mewn bywyd. Oh my god. Dwi really yn gobeithio wneith am gwachad y fideo yma. Swab the deck! Get to the cafeteria! Find the frozen pizzas a. Dwi'n mynd dall pan bod Mrs Mills Saesnag yn dweud bod yn iaith i mor diabolical chwaith. Hey, but get away from... Pawb o'r ysgol allan yn chwarae rha ma debyg. Ond pwy sy'n sio sports pan mae gen i gemau computer de?

Dere fy mab. I weld rhesymau dy genhedlu a deall pa ham y digwyddaist. Dangosaf i ti lendid yr anadl sydd yn not. Dangosaf i ti'r byd sy'n erwaid drud rhwng dy draed. Dere fy mab. Dangosaf i ti'r defaid sy'n cadw mewn cusannau y grud yn gymen y fuwch a'r llo yng nghefen llan bysedd y cŵn a llychau'r gog a llaeth y gaseg a'r glawdd yn rhyd y fro. Dangosaf i ti sydd mae lluniw'n gain chwibanogl y frigau'r sycamor hwydd mawr yng nghoed dihafol John Ifan, chwilio nythod ar lethrau'r barli bach, a nofio noeth yn yr afon. Dangosaf i ti'r perthi tew ar bwys ffarm Ifan ar fyd Cerdi Llwyd, lle mae'r mwyar yn lleng a chnau gastanwydden yn llonydd ar y llawr. Dangosaf i ti'r llusyn drwch a'r dwmpathau mân y mwsog ar y mynydd. O dangosaf i ti'r bloca, yn lleithder y gwyll ac olion gwaith yn y gwair. Dangosaf i ti'r tŷ, Lle ganed gwenallt. Dere fy mab. Yn llaw dy dad. A dangosaf i ti'r glendid sydd yn llygaid glas dy fam.